Atu ai pai dingmi hi Bawi Lian Thang Bawi Lian Thawng le Duh Bik Thang an si lai. Liangba angki aimi khi Duh Bik Thang, angkinak bawngbinak ai hrukmi khi Bawi Lian Thawng. angkinak le bawngbinak ai hrukmi bawi lian thawng liangba ai hrukmi dubik thang tuhi semi final si cang atu ai teimi poh atu ai teimi hi final a kai lai zodo semi final a si bantuk ten nan thiamnak dihlak nan thazang dihlak kan chuah piak hram u Minung tam taktak nih an zoh hna. Vulei cung khua zakip in an in zoh dih hna. Zoh dawh taktak in nan thiamnak dihlak van chuah u law. Bawi Lian Thawng kha suipar chinpa nih dollar zeizat sorry dollar sawm thum laksawng a pek. E kha kha e kha tha chung nger tha chung nger a rel lo ti rel lo ti atha atha chet rua A thar i cat rua. Tlawmpal te van il ta sual. A cawṭet a cawṭet rua. Cawṭet ta rua. Cikhat ten an thok colh ko lai. Si semi final si cang i a biapi tuk cang. Gimana ka ṭin pi lai. A lam um ko. Pi khawh a lam um. Uh, a rawlṭam mi ti hal mi nan um si si ahcun a hnu lei ah khin uh, ei dinding tampi an nei. online a kan zohmi hawikom nan dihlak cungah lunglawmnak tampi kan nei a rauh hlan ah zuamcawh paihnak singkhaw puai kan tuah cang lai denmark lei in a rak phanmi ṭhacung lian zuet chanpian a si balmi ukling thang sang hlei thang biakhmun sang vanram nuam sang van ceu hmung victha van ceu ling le pu tlangval thangtu mah zong an i pai ṭhan lai a rauh hlan ah zuamcawh paih kan thawk cang lai tu hi zatlang semi final a si liang Kan bual rikhiak hi kan bual rikhiak pu Zung Hnin hi thiam taktak mi si professional uh, pai tlang tla bual rikhiak si kan i lawm taktak a col cang ning pai a zau ning hi uh, professional taktak si amai bia khia mi ho man voi vai ding kan nei ti lo

Caan kha minute pakhat lawng tang cang. Sorry second, sawm nga le pakhat. Sawm li le pakua. Mah chung in i tei lo sisi ahcun ṭangkawp in an pai lai. Minute sawm li le pahnih. Minute sawm li tang cang. Zangfa tein khah kan lak piak u. tei lo sisi ahcun ṭangkawp in paihter nan si lai sekan kul le riat sekan kul le li sekan kul le hnih tang cang khai lau lau tlangval ai la hmasa po kha a herh si ahcun nan hmak chap nan si te lai ai lai ai la ai la hmasa mi pauka nan i tei lo si si acun five four three two one zero ni tei lo caah ṭang kawp in ani pai cang lai Tutan ah hin Fight Club Fight Club panga in uh, i zuam i zuamnak um i Chokhlei Fight Club Chin Star Chin Star Fight Club Chin Hill Star Fight Club Vakok Fight Club le Zophei Fight Club an si Fight Club panga in na ka tel kho champion champion pawl mah ti hin zuamcawh painak ah champion a simi Denmark in uh, Thacung Lian uh, Texas in Ukling Thang Indiana in Sang Hlei Thang Biak Mun Sang Van Ram Nuam Sang kai kai ka oh rel lo ti Bual rikhiak nih rel lo a ti. Atu hi semi-final zatlang paih semi-final a si. Duh Bik Thang le Bawi Lian Thawng a si. Bawi Lian Thawng nih Bawi Lian Thawng nih a tei. Bawi Lian Thawng nih pak voi khat a tei. Tha Chung Nger timi cu mah kha si. Ai dawh taktak.

Caan khaza dah kal? Eka eka eka eka eka elo ka rit a chung le a chung le a rel lo te a bok ta khup in tla a bok te khup i tlak si a chun rel lo si kha chu Zo an daw ngaingai. An i tluk ngaingai. Tuan do ah saupi an mah pan hi an i tong cang i Dubik Thang nih hin rak tei Bodian Thong nih minung paruk a tei hnu hna ah khan an i tong i cu ah cun Dubik Thang nih hin a rak tei cang atu hi semi final an i tong ṭhan. Mah hna pahnih hi hmailei ah runglen ceu le ṭial cung thang bantuk an si te lai hihi. Elo kha kha chei chi kha badak ten kha elo kha kha chet an thazang an i khat bak hi. Okay kha ai a chung le a chung le ah a chung le ah ka van dir ter tao. Zo an do ngai ngai an dok ngai ngai. Zo nan do ta tak si. nan zoh nan paih zoh a nuam bak nan i dawh taktak tari four second tang 28 second sorry ka van pal sual mu 28 second second kul le riat second kul le riat ai ai du Tukha voikhat veve man i tel. Voikhat ve si ko lo ma one one. One one voikhat veve ne tei. Atu ai tei po tei se lai. An i tluk tatak pai zong an thiam. An pum rua zong ai khing khang. An thiam dak zong ai khing khang. Ma hna pani hmai lei ah a ṭhangcho ding bak si khah final si cang a tuai tei poh tei si cang a tuai tei poh tei kha 20 second 20 dir ter tau second hleiruk tang 16 second second hleiruk chungah khan ai la tam deuh le nan i tei lo sia cun ai la tam deuh le vei nih khan hmak tam deuh nan ngah ti lai kha chet chet chet chet ha chet hello mo kha ha chet e kha ha a zawan do tak tak si Bolian thong Bolian thong nia te Bolian thong